Atĩ ũcio ũtonga tuonaga na moko ũtũmaga tũtungate aya. Yes. Na ona rĩrĩa waringa mũrango ũguo ndona thura yaku ndaigua ngoro yakwa yakena. Ona nĩ ngenaga mũno ciona. Nduta. Nĩ ngenaga mũno ciona. Ngenaga na gũthuri. Nĩ ngenaga nĩ gũkorwo tũrĩ arata ũguo tũkoretwo tũrĩ arata. Na

Ndoki marebe mahana ũũ. Marebe, marebe, marebe, marebe. ona gwakwa ndakĩrũmire kĩndũ Niĩ ndaingĩre kwa, matatha nda- ndatehaga ta mbũri ĩ mahatha niĩ ndaingĩre kwa ndutarĩ. Anjũria atĩrĩrĩ, "Hĩ, ngĩmũria kwĩna ino. Akĩnjũria nĩ yake. Ngĩmwĩtia ya kĩndũ kĩngĩ. Pupu. niä ndainũkire ĩbubarĩte ta rĩrĩ tambũrie kuma mahatha na njambe kũhũna na njambe ũkamiona rĩ ndũkiuga nĩrĩ kĩndũ no mathingira nĩ wa maigana ĩ mũthuri gũkena mathingira nĩ wa maigana nonire na namba nĩ haha namba igĩrĩ arareherwo mataha mutumia ikinya ahuguo nge na njahi hiu Ũthiaga gũka na marigũ mahĩ macine Mũcere nĩ mũcere nĩ mũru. Niĩ ndoragia nĩ ũrare. na ciana kwendana. Kĩimba atĩrĩrĩ. Nĩ nĩ ndaigua ũru kana atĩ batatha nĩ merĩ kana atĩ Ĩ atumia mũrĩ erĩ. mũrĩre mũrĩre matala mũrĩre mũrĩre. Nĩguo tũramaanisha. Korwo tũramaanisha mũrĩre. Na mũtumia. Ĩ, Nĩ kũtungata mũthuri. Kamutuga, kamutuga, kamutuga. Eh, Nginya ũkaigua kweli mũciĩ ũcio wĩna tha. Thayũ. Wĩna thayũ na gĩkeno. Wega atĩrĩrĩ.

na ukire gwakwa ungiganira na ciana ikanyita mawira mega ciina indo ciina indo ciuri iranania na na kuu thutha kwaneniria nginya ng'ombe ndacuthirie kiugo ũguo itingĩtarĩka ndũngĩhota gũcigera ũreki nĩkĩ gĩtũgea tũrathiĩ tũkĩnuka mathugumo nĩkĩ gatakĩrĩ kaĩ kĩndũ kĩngangĩkarĩra Cia? ona kinya kwanĩkĩrwo gatingĩanĩkĩrwo mathugumo Eh? ndokĩrathiĩ Nyathiĩ. haya ĩkwĩmenya rĩ ĩ mwĩthwa nĩwaria nĩwaria nĩwaria wakinĩ cionaga nĩ ũheaga ũhoro wakĩigua mũndũ wakwa nĩraigua mathĩna marĩa wĩ namo maya wakĩigua gũkũ ndikaire wĩra nĩ ũgotaga takataka gũkũ na rĩmwe wĩra nĩ ũraga rĩu rĩ we nĩ ndakwĩrĩte o nawe

wĩra mekuroha na mũkora ĩhĩ ngũkĩmĩthondeka smart Ĩno nĩ yagĩre o- ĩno nĩ obici nene na ĩno- ĩhĩ rĩ ngũkĩmĩthondeka ũguo ndĩmĩohage na haha ũguo yagĩre rĩu nĩ wĩra mũnene mũno kũnduthia wa kũmaiguithia aca no amenye niĩ niĩ ngũthondeka njuĩrĩ njũke kũu ndĩ smart manyona by the look mone ndĩ sawa gwĩka ũrĩa wothe ingĩhota na makũrega

wĩna gathĩna we ndirĩ na thĩna tamaka nĩ gũkwenjia kwa thĩna na ndũkambicane gũkũhe ciakwa itikũnenera ndũgagĩtwara gwa bundi ũciribĩrwo ndona wĩna mwĩrĩ mũnene kũngĩra ũrĩa nĩ ũgatwara gwa bundi na ũtige kũbicana ĩndĩ ndũrĩ bata na wĩra nĩ ũkũheo wĩra wĩra nĩ ũkuona rĩu ndĩrĩ hau mbeca ta cigana ũguo Eh, reke tuge atĩrĩrĩ kwanjia wĩra wa kũhata rĩ tondũ ũkwanjĩrĩria hau ndigũkũhenia rĩ

harĩa wĩra ũkahate ũgathiĩ ũkaha tiga mũcene mũingĩ na mehemehe horera hihi nĩ mũndũ nĩ akĩendaga gũkĩũrio tondũ rĩu ndũngĩkiuga atĩ rĩu no wĩra ũcoke ndakwĩra ũhore githĩ ti wĩra ũrenda githĩ ndũrenda rĩu ũngĩcagia ũgakua nginya takataka ũkaga nĩ ũĩ nĩkĩ ndĩrori ũguo tondũ ndĩrenda kweherera wĩra ũcio wa nĩ ũgũteithĩka kana ndũgũteithĩka we hihi no mĩareke ngũtarĩrie Oda,

Aca ndiretigĩra. Nĩkĩ mwauga atĩ rũciũ anga nĩ wega ũmũranie ũnjĩre atĩ Kumagana na kaũndũ ngwĩciragia ĩ. karĩkũ? Kwĩna rĩu nĩ tũgĩikarĩte gũkũ gwa gũkombora mũno. Ĩhĩ. Ngwĩciragia ũhoro wa kaburoti kau tũ- twĩnako rĩ, kana no tũgĩake tũtigane na ũhoro ũyũ wa ũkombori. Naguo ũthiaga atĩrĩrĩ wa ma nduta kĩndũ kĩrĩa gĩothe ngũkũma ndehaga harĩ we nĩguo na nĩ ũĩ you know my account ũrĩa ĩra flow na kĩndũ kĩu tũngĩcokanĩrĩria rĩ broti nĩ anga ndagũrire itagũkwĩra naca no anjĩrie ndagũrire na ti yakwa Mm, nĩ ya maitũ nawa na maitũ wanyu nawa waitũ naguo eh, tũngĩthiĩ twake kaburoti kau rĩ na tũnyite no tondũ tũtikinyĩte rĩ mm, tweterere hanini tũcokanĩrĩrie hanini tũcokanĩrĩrie tũthiĩ twa Nĩ gũkuga bado no tũgũthiĩ gũikara gũkũ, no tũgũthiĩ na mbere na gũikara Tũgwĩka gũkũ atĩa? gũkombora. na tondũ ndingĩkĩiganĩra mũhuko na ndingĩkũiganĩria mũhuko wakwa rĩ reke tũrĩhe thikũ nini mĩeri ĩrĩ ĩtatũ naguo twacokania kanyamũ kana rĩ onokorwo no kanyũmba kani tũthi twa tũthi twake Eh, no wega ĩnĩ gũkorwo nĩ kũ- nĩ kũiguana na tũkĩmenya nĩ atĩa basi tũgũgĩka Eh, na nĩ ndarĩkaga kaũndũ karĩkũ hĩndĩ ĩno mũgũthiĩ ũthoni ndũngĩndehera nginya kĩ kĩrĩu Kũu mwathiĩte ũthoni gũtirĩ marigũ ndũma tondũ nĩ kũndũ icagi-inĩ mwathiĩte rĩ? Igua twathiĩ ũthoni rĩ, nĩ ona kĩndũ ndĩrenda gũkũrehera rĩ, nĩ mbata mũcinga. Alafu? No yahĩtirwo nĩ ihĩĩ gĩcagi kĩgima ndĩanyitĩkire. Ndũngĩagĩkuire marigũ kana ona ndũma icio citagũkĩhota citagũkĩenda ũhoro wa gwĩka atĩ wa Rĩu ndahũra mbica ndĩ thoko, marigũ, anga rĩrĩ rĩtagwo njanjiba, rĩrĩ rĩtagwo mũraru, ngĩkinya gũkũ anga rĩtingĩrĩka.

Wewe ulikiwe tukamo kwa madhari no no wageta gya kuria ndiagite no ni nyendaga ona we ukindehera tuindo kuma na kuu nga ona ni ngaigua no no kai wendo ni urimu mane kai wendo ni taguthi koroga ya shata ikinye marigo goka na munguite goka nguite marigo kiri muthuri wa nyumba ona yo kiri ago marigo na nikio wenda irigu riu ritu iganite hinda riu niguo no hĩndĩ ĩrĩa tũgũthiĩ thoko tũgekaga shopping tũgoka tũkaiga no nĩ harĩ kĩndũ kĩrangenia ndũtana tũrĩ mĩaka igana tũrĩ na mĩaka ĩtatũ katiguo cia kũrĩ mĩaka ĩrĩa wĩ nayo azo ndio nikikinyĩtie wagĩkora nawe wanjambithia atĩ nĩ ũkinyĩtie nĩ ũrĩ under 18 Hiyo day sweet

Eh? tũragĩthiĩ ũthoni tũrakĩnyitwo oro wega tũragĩkinya eh, mĩtũkano pui pui pui pui tũrakĩhingĩrĩrio gĩti maraneana cabi kĩkĩ mũthuri ũyũ tũgũtwara ũthoni-rĩ ndwĩrut cionaga nĩ mũrata we nĩ aranjĩte marutaga wĩra kũrĩa kwa reri nĩ nĩ ũrakĩririkana nĩ ũranjĩrĩte ũguo Ĩĩ. Mm, mm.

na muthuri ucio akenete to turakorire ahurukite hau uyu aramurengera ini riri cine akarumio uria ungi aha arera ndunyue gacuru gaka wa ndunyue gacuru gaka uyu uracirio ri ni wa keri na muthuri ucio akenete muci ucio witio wina gikeno ciana inyitanite mwena uyu na cia mwena uyu ona ndungikũrana ndĩraũririe atĩrĩrĩ ciana ici ciahuana na ũyũ kaĩ mũthuri wĩna ciana cigana ndĩrona nĩ ciana mĩrongo ĩno tuge ũyũ amũhete kĩheo kĩa gakũmi ũrĩa ũngĩ ciana kũnyitana ũũ magũkena mũciĩ ũcio atĩa nginya ndĩrakira ndĩrarĩgwo atĩrĩrĩ ai tiga ndĩroria ngabuga kĩcionaga ai ũrona atĩa mũciĩ ũyũ mũthuri ũyũ ũrona nĩ mũkeni ndamba ũhorere ngũria atĩrĩrĩ watara Ndĩrahorera, ĩ. Nĩ athuri mũgatuonia ũhoro. Tuge ũkoragwo na ũhoro ũkirĩte o haha na ndũkwaria. Wow. Wanjĩra mũthuri nĩ mũkenu ena atumia erĩ. We ndũkĩrĩ na ũmwe. Koguo ndũrĩ mũkenu. Wanjĩra ciana nĩ ikũmi. Niĩ ndikĩrĩ wa kamwe. Rĩu rĩ. Aca nĩwe wanyita ũru. nĩwe wanyita ũru Aca. nĩcigũkwĩra ũguo mũndũ wakwa mũndũ wa kĩguĩ reke ngwĩre ngugaga gĩkeno niĩ ona ndinarehe maũndũ mau tokorwo weciria atĩ niĩ maũndũ mau nĩmo me- me hakiri-inĩ ciakwa ti ũguo we nĩwe wanyita ũrĩa gũtarĩ na wanjĩkĩra mĩario kana meciria ngoro-inĩ ĩrĩa itauma we nĩgetha ũnjĩre ũrĩa mũthuri ũcio e mũkenu e mũkenu e mũkenu ndirĩ kana ũrathimaga gĩkeno gĩake na kaburaita kana ũrathimaga na kĩĩ ona korwo ũrakĩrĩha ũkĩyonere na mũthuri ũyũ ona ndũmũĩ werĩ Ĩ, Hii, ithuĩ tũrĩ andũ a kiugo-inĩ rĩ wa maitho ti wa rũthiomi na tondũ ndĩrona ta tũngũthiĩ ũũ twarĩrĩrie ũhoro ũyũ tũhĩtanie rĩ reke ũhoro ũcio ũthirĩre ha ũthirĩre o ha na icera rĩu rĩa rĩa mũthuri ũyũ ũcionaga rĩ no harĩa itarĩ ndakuũkĩrwo hihi nĩ Ĩĩ. atĩa na no harĩa itarĩ hihi ndenda gũkwĩra ĩ niĩ mũthuri ũcio niĩ ndangenagia na mũthuri ũcio Ũhoro gũtirĩ rĩ, hĩndĩ reke tũniine angĩgũtwara handũ ũhoro ũcio

Ndarĩ ona ndirũngũragĩrwo ona hanini. Ah, kũruga ndarutĩte biũ nĩ njũĩ kũruga biũ nĩguo Nake nĩ nyama cia nyama ciakwa kĩheo kuma ngoro-inĩ yakwa angĩkorwo mũhũrĩrĩri ũcio nĩkĩo ndigĩtie gũtirĩ Mũciĩ kĩndũ kũrugagĩra wega biũ biũ biũ karĩa ũkahũna atĩ marĩaragia ciaku ngaciĩkĩra raithi makauga ndutekaga Looking at the daddy can I beg. Oh, hallelujah. Daddy can pray. Tigo shariria. Me ni kwe hamira. Niendera. Na ni ne genaga muno. Na ngai wa genete yako ni wa appreciate go go ndugara. Ndireciragia atĩ nĩ ũkoragwo ũkĩnoticio ũguo

ũrĩtũra mamĩkaga ũguo ndĩmĩkaga wega na wega makĩria ndĩragũthomakathĩtwo haha harĩ kaũndũ ngwenda gũthoma na nĩ ndaigua nogete na gatoro rĩu ngwendaga thiĩ ngatome nĩgakorwo nĩ ũgĩthoma thomakaga gĩtirĩ no ũthiĩ na mbere na gũthoma nĩrekinyie

ngai tamenyete maundu ma bata marĩkũ nona kiama giki tuthiaga na wanjuguna na atumia arĩa angĩ a mwena ũrĩa ĩĩ kagĩtandeithĩtie mũno kĩama kĩu kĩrĩ gũka mũtumia na ti mũtumia mũkũrũ rĩu ti wa marika maya maitũ ĩĩ nĩ aya anini aha athomete ũhoro wa mĩikarĩre mĩega Ĩĩ. nona rĩu thikũ ici tũtikaraga wega ĩĩ rĩu aratũthomithia tũgũcenjia ĩĩ ndiũĩ kana we nĩ ũgũgĩcenjia tondũ nĩ atumia arakĩaragĩria ĩ, no mũndũ ũraikara no ũru rĩu niĩ nawe rĩu tawe nona nda ĩno yaku ndirakĩenda kuga nĩ ya thĩna ĩ Ĩno, eh. no Ĩno nĩ ũyũ nĩ Aidol. mũrimũ Ũyũ nĩ Ĩno nĩ mũrimũ. aindo, ona athuri matĩtigĩrĩte mũno. tigana ũreke magwĩtigĩre rĩu rĩ mũtumia ũcio aratwĩra ũtukũ mũndũ abataire akanyua maĩ mahiũ Aha. na ũgekĩra ndimũ na ũngĩgĩkorwo na ũkĩ rĩ Ah. ti ũyũ mũnyuaga mũng'etho Eh, ũkĩ ũkĩ. wa njũkĩ rĩ Eh. ũgekĩra kĩ hau rĩu nĩkĩo thikũ ici niĩ rĩ ndũrĩ ũrona nĩ njagagĩrĩte ta ndĩrona rĩu ndĩrona nĩ nyambĩtie gũ slim kidogo kidogo ndĩrona. ũguo ĩ ndĩrona ndĩrona ĩ ndĩrona rĩu ti harĩa ndĩrarĩ Mm. rĩu kiro angĩkorwo ndĩrarĩ na 97 rĩ rĩu wĩna igana rĩu nawe ndũrona thikũ ici we nĩ ta ndĩreciria kwagĩra nĩ kuongerera aca Eh, kwaria- ũrutarute. nĩwona rĩu ũguo njigana ũguo njigana kinya rĩu ndingĩhota gũkĩhiũha mũno Eh, kĩkĩ eh. arabu ona niĩ rĩu ndirakĩigua ndĩ mwega Eh. na tũkuo ndingĩgĩkĩra tũngĩ twĩho we Eh, rĩu maĩ maya ndanyua ikombe ithano ũtukũ rĩ mm, itanakoma rĩ ehe. ngacoka rĩu ngakĩhorera ũguo ũkahorera ũguo ũkirĩte kio ũguo ũguo ũguo ũkahorera ũguo ũkirĩte to gwĩta na igũrũ ũguo ũguo Eh. ta ndagĩka thate ũguo 45 ũguo hau Eh. 47 ũgacoka ũkambia kwĩnogora o kahora ũguo ũhingĩte maitho Ah. ndiũ ta maitho tũrahinga ndũkone kiro ĩyo ikiuma nĩ mĩnyonyo tondũ rĩrĩ Ĩĩ. hwaĩ ũgũthambia indo ũgathambia nginya ingĩ theru